Thengiũ mũno, thengiũ mũno my follower nĩ gũkorwo nĩ ũkoretwo haha kĩbindi-inĩ gĩkĩ wendete gĩtagwo Chozi la Wanaume. Mahinda-inĩ maya nĩ ngwenda twarĩrĩrie igũrũ rĩgiĩ mwana ũmwe witũ wa kahĩĩ na ũgwĩtwo Dan. Nĩ mũndũ ũĩkaine wega mũno, ndingĩenda gũtinda ngĩtĩtĩrithia gũciarwo gwake kana kũgimara gwake kana mathomo make. Nĩ ngwenda gũtũteithĩria na kwarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ mũtũrĩre ũrĩa ngoretwo ngĩaria wĩgiĩ mwana wa kahĩĩ gũkorwo arĩ thĩinĩ wa itũra kana maica-inĩ maritũ, maica marĩa maratũma mũndũrũme, mũndũrũme agakorwo hingo ciothe mũndũrũme ena maũndũ maritũ, agakorwo hingo ciothe mũndũrũme ũrĩkoraga... Ndareyaria. Mũndũrũme ndareyaria. Na nĩkĩo ndĩrĩ na mwĩhoko atĩ gĩbindi gĩkĩ kana program ĩno nĩ ĩgũkorwo ĩkĩinua mwana wa kahĩĩ, mũndũrũme o harĩa hothe arĩ, amu nĩ atĩ gũtirĩ ũtangĩaga mathĩna. Na rĩrĩa thĩna woka, ũtanyitanĩre na arata ũtanyitanĩre na arata, kana ũtanyitanĩre na, ndũkende kũigua mũgambo wa mũndũ ũngĩ, mũtũrĩre nĩ ũritũhaga. Karibu, ũmũthĩ nĩ ngwenda njarĩrĩrie ũhoro ũcio wa mũndũrũmwe, mũndũrũme ũmwe ũgwĩtwo Dan, kana Dan Kĩnyanjui nĩwe tũgwĩta Dan Sonko. Mwanake ũyũ nĩ akoretwo na ihinda iritũ nĩ amu nĩ atĩ, kuma the wife, the late wife nĩ agĩire na bamĩrĩ ĩngĩ na nĩ agĩire na mũtumia ũngĩ. Ũrĩa kwariĩ marĩa makoretwo manyitanĩire mũratawe na magakorwo atĩ ciana iria magĩte na mũtumia ũrĩa the late akome ũhoro, nĩ ma mũirĩtu kana mũtumia ũrĩa the current wife nĩ makoretwo mena gĩkeno, no ũgakora mwana wa kahĩĩ, na haha nĩho ndĩrenda gũtĩtĩrithia, rĩrĩa ena meciria maritũ, rĩrĩa ena mũtũrĩre mũritũ, gũtirĩ hĩndĩ itũra kana society kana community itũ ĩkoretwo ĩgĩtĩkĩra kwenda kũigua atĩ mwana wa kahĩĩ no arĩre. Atĩ kũrĩra, hingo ciothe kũrĩra, kiugo gĩkĩ kũrĩra, ti kũrĩra maithori kana ti kũrĩra na maitho. nĩ gũkorwo wĩna mũtũrĩre mũritũ, kana ũgakora ndũra accept kana ndũretĩkĩra maũndũ marĩa mahĩtũkĩte thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ waku, rĩngĩ wanate mũndũ wendete, wanate wĩra, twarora maica ma kĩmwana gĩkĩ gĩgwĩtwo Dan, tũmũĩte Dan Sonko. Baadaye mwanake ũyũ after kũgĩa mũtumia na gũkorwo akĩgacĩra kĩbamĩrĩ, nĩ acokire agĩthiĩ na mbere na wĩra wake kũrĩa gwa Kajil. Kajil mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ ikũmi na kenda nĩyo twĩtaga two thousand and nineteen, mwanake ũyũ nĩ okire agĩkinya handũ agĩtuĩka wĩra

Kwĩna mbu. Arũme, kwĩna mbu. Kĩmwana gĩkĩ rĩrĩa mwaka-inĩ ũcio wĩra wathirire, the gentleman nĩ atuĩkire mũndũ wa kũgĩa na depression, na depression nĩ kĩndũ kĩũru mũno, amu nĩ tũgũkora nĩ mũrimũ wa meciria, depression nĩ mũrimũ wa meciria, na nĩ ũkoraga andũ aingĩ matimenyaga mena depression. So the gentleman kuma gwa kahinda kau nĩ akoretwo na maica maritũ, nĩ akoretwo na mahinda maritũ, ũgakora hingo ciothe mũndũrũme ta ũrĩa twakũrire arũme arĩa angĩ kana ta ũrĩa twĩragwo mwana wa kahĩ nĩ wa kwĩyomia. Nĩ ngwenda tweherie ũhoro ũyũ wĩgiĩ atĩ mwana wa kahĩ nĩ wa kwĩyomia, mwana wa kahĩ, mwana wa kahĩ, mwana wa kahĩ ena maica maritũ, mwana wa kahĩ.

not objectively do not do not vilify so yeah that's my mental health tip uh, i hope someone is learning from it enjoy mũtũrĩre nĩ ũramũritũhĩra na nĩ arahana ta mũndũ rĩngĩ nĩkĩo gũkora thĩinĩ wa njera citũ thĩinĩ wa mathibitarĩ marĩa mena andũ mena andũ a thĩna wa meciria arũme aitũ nĩo arĩa aingĩ nĩ moingĩ kũrĩa Na nĩkĩo ũgũkora it's so unfortunate that uh, our friend Dan wiki ĩrĩa hĩtũkire nĩ ũkũigua andũ makiuga nĩ ena mũrimũ wa meciria. Nĩ ũndũ mũru mũno nĩ tondũ mwanake ũyũ rĩrĩa athomire akĩgimara agĩthiĩ na mbere na mathomo make Mwanake ũyũ rĩrĩa maica mamũritũhĩra, gũtirĩ community kana gũtirĩ andũ marahota kũnyitĩrĩra mwanake ta ũyũ kana mwanake wa rũrĩrĩ kana mwanake, mwana wa kahĩĩ wa ndũrĩrĩ ndarĩ na mũteteri. Nĩ ũndũ wa macio na mangĩ maingĩ, nĩ ngwenda tũikare haha, ũikare hakuhĩ na niĩ. Tũgĩthiĩ na mbere na program ĩno, nĩ ngũkorwo ndĩrakwĩrĩte nĩ ngũkorwo ngĩkũrehera andũ tofauti tofauti, na nĩkĩo gwa kahinda gaka tũgũkorwo tũgĩteterithia tũgĩthiĩ mwena wa gĩcũa-inĩ. Soon ngĩkũrehera live experience kana maũndũ. marĩa mwanake Dan akoretwo agĩthiĩ through. Ikĩra haha kĩbindi-inĩ gĩkĩ na tafadhali we ũta subscribe ĩte hit the subscription button nĩgetha hingo ciothe nda post kĩndũ kana hingo ciothe ndakorwo na tabarĩra njega kana gĩbindi kĩa ũthii wa na mbere wĩgiĩ mũrerere, mũciarĩre, mũikarĩre, gĩthomo na ũgimari wa mwana wa kahĩĩ. nĩ ũrĩkoragwo ũkĩmenya the updates. Thank you, stay tuned.